Tekker-d tamesgida tamenzut, tedda ɣef iḍarren-is. Tamesgida tamenzut tezmer ad tɛeddi akkit ɣef uguren yellan. Dɣa, deg lecɣal n Rrusul, daymen deg tektabt-agi n lecɣal n Rrusul i d-nniɣ d lecɣal n ṛṛuḥ, en réalité, nwali d akken Aṭas i yettn- aṭas i d-ittnernin ɣer ubrid-agi n Lmasiḥ. Xaṭer widak i isellen i lexbar n lxir, widak i isellen yeɛni imeslayen n Sidi Ṛebbi, ur zmiren ara ad qqimen ur d-rennun ara ɣer wegdud n Sidi Ṛebbi. Dɣa deg lecɣal n Ṛṛusul ixef wis setta, yenna-k d akken ttnernin-d maca llan wuguren mbaɛd. Ayagi-ni nnek deg lecɣal n Rrusul ixaf wis setta taṣeddart tamenzut innek deg wussan-nni leḥsab n widak yumnen s Sidna Ɛisa yettzid irennu. At Isṛayil i d-yusan si tmurt nniḍen ttmeslayen S tyunanit, ccetkan ɣef wat Isṛayil llan di tmurt, axaṭer mi ara ferqen lmakla, ur tt-telthayen ara d tuǧǧal-nsen. Alur, dagi ad nwali d akken yella lexbar n lxir d acu-t. Anda aṭas i d-ittasen, aṭas i yettnernin deg liman, aṭas i d-ittnernin ɣer tmesgida. Mais en contrepartie, à nwali dakken yella-d wugur xatar innak dakken at Israël akken ẓram llan deg le monde entier anda mkul wa anda yettidir mi ara d-asent leɛyud mi ara d-asen ttuɣalen-d ɣer ɣer tmurt-nsen d ayen i ten-yeǧǧan ttruḥun-d am akken ad nini les immigrés d ayla neɣ asagni anda ttruḥun-d mi sɛan yiwet lɛaqliya txulef sɛan tutlayt txulef d ayen i ten-yeǧǧan en fait mxalaf n ciṭuḥ d wid akni yettidiren akken dinna. Ibbak tmesgida yawi su konfli. Anda wid akni yettmeslayen akken tayunanit, sɛan lxilaf d wid akni yettmeslayen akken taɛebranit. Ɣef ddemma n wayagi-nni, ad nwali d akken yawi un konfli i d-yekkren daxel n tmesgida, daxel n legliz. Ayagi-nni d lḥaǧa i d aɣ-d-issebganen dakken en réalité tamesgida iseddaw-itt ṛṛuḥ iqedsen mais y a toujours le facteur humain anda Sidi Ṛebbi ur yekkis ara i yimdanen ṭṭbiɛa-nni n dagla-nsen ur yekkis ara la personnalité n umdan anda ɣas akken D tamesgida tetteddu s rruḥ iqedsen, ɣas akken d tamesgida anda usan-d lmumnin milya de conflit. Lḥaǧa yelhan, c'est que après le conflit-nni, ad nwali d akken rrusul ufan-d ugur i lkonfli-nni, dɣa sbedden-d sebɛa Imdanen, i nekk iččuren d rruḥ i wakken ad reglen le problème. Nwali d akken daxel n tmesgida, acḥal n tikkal daɣen d amṭiq anda ttilin wuguren, anda tikwal ttilin les malentendus. anda tikwal ahat ad tili lḥaǧa ur tifhim ara yiwen wayeḍ ifhem-itt yani s lḥal ma nezmer nini s leɣla idu d acu tamesgida daɣen d amṭiq anda i ferrunt temsal ferrunt s wacu s tẓallit akk d lemcawṛa n watmaten d tisetmatin i wakken ad d-awin tifrat i wugur-nni. Alur, ad nwali d akken ay atmaten a tisetmatin, tamesgida tebda tettimɣur, tamesgida tettnerni, uguren llan, tifrat llant, axaṭer ayen i iseddaw Sidi Ṛebbi daymen s tifrat yellan alors anwali ad akken ay atmaten ad yesmatin dayma aɛdaw ad ibɣu ad irreẓ lxedma ay yexdem Sidi Rebbi maca iqeddacen widak yellan dinna s tezmert n ṛṛuḥ iqedsen zemren ad frun uguren ǧawen hna talwit ɣer tikkelt niḍen